Vip date oħra u llum qegħdin Minoa. U l-VIP date tagħna illum huwa Kurt Calleja. Kif aħna? Tajjeb ħafna, grazzi. Għandek idea ma' min id-date tagħna? Mm, le, laqas li ċken idea. Għandek nara kurżita? Ifhimni, ma' min ħa nqatta' siegħa nitkellem u tgħallem u għax tkun qiegħed bilqiegħda ma' xi ħadd li forsi ma ssibx xi tgħid, iddum naqra dik is-siegħa. Aħna ħa ngħinuk imma għax ħa ntukom naqra stampi fuq xiex għandkom titkellmu. Tajjeb, u le ifhimni minn hawn u minn hemm. Tlaqna naraw?
Tlaqna. Tlaqna. U t-tieni mistieden tagħna tal-lejla Liam Carter, kif aħna? Tajjeb, inti kif int? Kemm li ma narak. Jien all right.
Illum jien ħa nintervistak mhux int, kif qed tħoss? Bidilna rwoli, tajjeb, ta' aħjar hekk. Inqas, inqas pressure.
Il-kurżità għandek ma' min id-dejt? Għandi, għandi, għandi. Tista' tgħinni naqra raġel jew mara? Raġel.
Raġel, hm.

Ħin kollu kulħadd moħħu fih innifsu li meta xi ħadd isaqsik dan awtomatikament. Inti? Jien all right, u għaddej xogħol minn ħaġa l-oħra. Issa għandi bżonn imur erba' tim x'imkien noqgħod naqra relax. Inti għaddej ukoll xogħol għax narak minn storja l-oħra. Nipprovaw, nipprovaw. Suċċess, suċċess.
Suċċess kbir. Ejja.
Estra.
Bidlet li naqra ħajti, to be honest. Li b'taħseb li bidlet aktar ħajtek? Di jew tal-Eurovision? Meta kont terba tal-Eurovision? Laqas tista' tqabbel għax. Għadha vera sa intervista ġiet. Laqas tista' tqabbel, ma. Laqas tista' tqabbel għax fil-verità this the night kont għadni relattivament ġdid fil-settur ma kien jafni ħadd. F'sens, sena qabel kont dħalt għal Eurovision ġejt it-tielet u qisu f'salt wieħed qbadt l hemm u l hawn u tkun mistieden u hekk. Imma kont għadni żgħir, kont għadni. Ma kontx titla' paġi u ma tismaħħiex. This the night, hu. Niftaħ. Mela, mela, mela, mela. Imma bla tarf u mbagħad eżempju għaraft inkun iktar matur fuqha. L-ewwel nett kelli 33 sena dak iż-żmien, 32. Meta meta rbaħt kont għadni ma laqthomx it 35 Cheers.
Abbota mal mejda x'bidlok. Anzi bil-kontra nafa jien. Min qalieli. Tħabbatix ta? Insomma għamel li temmen fih inti. Għax dik li għodt. Dik li għodt. Dil-fjuri, il-cocktails vera tiġu elaborati. Qabel il-gin and tonic kien ikollu.

Li rrid ngħid li kont se ngħidlek tipo bi bla tarf qisni kont iktar organizzat. Jiġifieri meta, nieħu niftakar eżempju fi żmien This is the night, kienu jibgħatuli għal xi show u nwiġibhom xi ġimagħtej wara. U f'ġimagħtej mhux jibbukkjaw jilħqu, jistgħu jsibu booking u stepney just in case. Mentri bi Bla Tarf kont iktar matur, jiġifieri kelli minn 22 għal 33. Mhux hekk. U titgħallem ukoll. Kelli daqsxejn iktar maturità u. Ta' 22. Mhux hekk.
U ma kelli xejn esperjenza fil-dan għax meta dħalt. Lanqas jiġifieri meta dħalt fix-xena, filli ma jafni ħadd u filli rbaħt il-Eurovision. Tkun preparat kemm tkun preparat ċertu affarijiet isek. Tiżbalja, trid tgħaddi minn ċertu esperjenzi, biex biex ġib isek il-qoxra ta' fiffa ta' ġixxi fl-industrija u ġifieri mhix industrija faċli għax tibqa' on top u ġifieri. Imma l-hemm industrija faċli, żgur li ta' news mhix faċli. Lex faċli, xejn mhu faċli. Thank you.
Thank you so much. Fil-verità, mhux kull xogħol fih tiegħu sens, I'm sure inti biex wasalt illum fejn wasalt fl-aħbarijiet ma kienx triq dritta u faċli. U le, fem xejn.
U fl-istess ħin ukoll, anke issa li qiegħed fejn qiegħed xort għandek iċ-challenges. Però jiena nħossni li inni nafek żmien U ma nafx kif bdejt fix-xena like filli ma nafx li teżisti u f'daqqa waħda sħabi Liam Carter, Liam Carter, Liam Carter, Liam Carter, Liam Carter min hu jiena? Jien gazzetta bdejt, jien bdejt l-illum, u mbagħad kont nikteb Malta Today, kont nikteb Business Today ukoll, mbagħad mort barra Ċipru, bdew nikteb Cyprus Mail, mbagħad ġejt lura u mill-illum 2010 19 naħseb kien, 2019, u ħadd il-PBS. U eżek ħaġa ġibha l-oħra PBS għandek iktar exposure, iktar viżibilità u. Mhux hekk? U eżek ehm, għax il-print għalkemm gazzetti reazzjoni sabiħa ħafna titgħallem anka dinja ta' kif taħdem tal-medja. Television hija dinja oħra mbagħad. It-tnejn sbieħ. Ovvjament dejjem xtaqt naħdem television għax il-viżiv jogħġobni ħafna. Meta qed tgħid il-gazzetta, illum il-ġurnata imma l-gazzetta pprintjata għadha relevanti?
Ħafna għadha relevanti, jiġifieri fis-sens.
Għax jien pereżempju ma jien ma naf il-ħadd li naralu l-gazzetta d-dar jien, imma ovvjament dak jiena. Ovvjament ir-relazzjoni nbidlet għax illum flok qed tmur qed tixtri l-gazzetta u qed issibha online u sekk ġili tkun qed tipprova tara jekk jgħid Facebook u titla' lek artiklu, ġifieri mhux bħal qabel tmur inti tixtriha, l-istess bħal television insomma, qabel tistenna li jiġi l-bulettin, illum sakemm wasal il-ħin tal-bulettin diġà taf nofs l-affarijiet li ġraw matul il-ġurnata, hemm sfida oħra, imma l-elefant il-gazzetti. I mean fis-sens onett huwa xogħol ġurnalistiku li għall-grazzja t'Alla dal-pajjiż ċkejken għandna ħafna media houses differenti. Apparti minn hekk anke l-ħsieb kritiku u l-gazzetti huma ferm meħtieġa. U sfida oħra fiha nnifisha l-industrija. Imma ġifieri artiklu li ssib fuq il-gazzetta miktuba u printed ħa jkun l-istess artiklu li ħa ssib online mill-istess media house? Ħafna mid-drabi iva, ta.
Fis-sens fejn kont. Eħe, fejn kont naħdem jien. L-istess wieħed eżatt.
Għax x'inhu l-iskop li tmur tixtriha flok issib jekk issib online? Ħafna mid-drabi mbagħad jiġi jittella online aktar tard. U jekk qed il-gazzetta, jekk għandek il-gazzetta f'idejk u għandek il-fatti preżentati f'idejk, isek tara xi ħaġa iktar komprensiva.
Bidla mhux profondi xef, is a bit trouble arancini, with trouble mayonnaise, parmesan cheese on top. Thank you. Thank you.
Ifhem u hija relazzjoni u kollha minn il-karta u minn anke biex jaqra jidlek it-tinix naqra fuq word irid il-karta fidejja taf kif, ġifieri differenza wkoll skont kif tkun minn hawn hemm hawn min jgħidlek ma naqrax fuq il-tablet jien fuq il-Kindle irid il-ktieb fidejja. Jien pereżempju kemm iktar sibni komdu naqra fuq il-mobile sirt illum il-ġurnata. Għax tagħmel zoom in u hekk. Eħe, u tifha li fiex tista' toqgħod ħażin ta' ma tista' toqgħod fit-tlam, toqgħod taqra u. Żgur ta' ħażin ħafna l Ħażin ħafna.
Sakemm Kertu li Imma għandhom qed jiddiskutu, Ħa nispjegalkom ftit kif taħdem il-VIP Date tagħna. Aħna ppreparajnilhom tablet bi ftit stampi biex inħeġġuhom jitkellmu fuq it-topics li nixtiequ aħna. Imxu naraw kif sejri. L-ewwel mill-amuse-bouche trid tibda sewwa. Jiena nċeff insegwi l-pariri tiegħek. O ejwa, imma l-amuse-bouche hija Xi ħaġa l-kultura tal-amuse-bouche hija li qisu x-xef qed jagħti rigal lill-bniedem li qiegħed ġie jiekol fir-restorant tiegħu. Billi joħloq xi ħaġa li mhux qiegħda fuq il-menu, bite size, u l-iskop tagħha huwa li jiftaħlek l-aptit. Interessanti.
L-amuse-bouche. So, din hija, kif qalilna, pulled beef bit-truffle, aranċina bil-parmeġan. Ħażina mhix żgur. Wow, eh? Trafil.
Very nice. Trafil vera. Ken daħalu fil-ċina. Ija, għamel ħabta kien vera trendy, issa għabat it-triq ta' overused.
Imma when done right, sorta ma tistax tneħħilhom il-mewt. Għax hu jistona fis-sens platt naħseb l-injoranza tiegħi nitkellem, imma naħseb tuqgħod attent kemm l-istess bħal blue cheese meta daħlu fi platt, tisek titqgħod vera attent. Xi overpowering. Eżatt, eżatt. Le, trafel huwa Każ partikolari għal dan. Isma'. Sajjar jew? Għadni tarħob insa isma' x'linna qalna biex inċaqalqu naqra r-ritratti u hekk ara l-bandiera ta' Malta. Malta.
X'isarli? Fuq Malta?
Hija ġietni mistoqsija għalik ara. Eh? Tippreferi tikteb mużika bil-Malti jew bl-Ingliż?
L-ironija hija li nieħu gost iktar bl-Ingliż. Nieħu gost. Għax iktar versatili, iktar tista' tuża ċertu kliem, għandek iktar għażla ta' kliem kif taqbad tgħid. Il-vokabolarju l-kelma. Vokabolarju huwa ikbar bl-Ingliż. Imma mbagħad dal-aħħar, speċjalment bla tarf kienet l-ewwel diska bil-Malti li qatt ktibt. L-ewwel diska bil-Malti. Qatt ktibt bil-Malti qabel. Inti kellek storja
iswirajt wieħed min-nies u minn koppja, eżatt.

Thank you. Niprofa nikol bil-mod. Niprofa jgħidli li naħtaf li kell. Aha.
Jien meta nkun restaurant polit bħal da, nikol bil-mod. Eh? Il-bqija, um, speċjalment nkun blaġla u hekk minn appuntament għall-ieħor. Li ġrali issa meta qed nikteb bil-Malti issa differenti huwa li qed nesprimi ruħi b'espressjonijiet Maltin u bil-lingwa mitkellma, ġifieri kif jien nitkellem m'ommi, missieri, mat-tfajla tiegħi, mal-ħbieb u x'naf jien, ma nużax Malti li m'għadux jintuża, hawn din il-, Kien hawn iktar milli dan. Imma għadha teżisti nara li jkun hemm ċertu lirika fid-diski Maltin li huma Malti li ma jintużax. Il-kelma bil-Malti għal nirringrazzjak hija niżik ħajr. Imma min jgħid niżik ħajr? Allura teknikament huwa rrelevanti. U l-lingwa baqgħet. Mela ma sax indaħħalha f'diska niżik ħajr. U l-lingwa baqgħet tevolvi, ġifieri fis-sens. Mhux hekk, mhux hekk.
Jiena għoġbitni ħafna fis-sens l-ewwel Kif taf jiena nħobba ħafna l-mużika, imma oġobni ħafna li jisu kien hawn rinaxximent u l-artisti bdew jafdaw ukoll li joħorġu diski bil-Malti. Mhm. Mużika mużika ġifieri tatik pjattaforma li tħajrek u tatik il-kuraġġ tikteb bil-Malti. Imma anka stra per esempio artisti oħrajn li qed joħorġu diski bil-Malti, Insomma, ovvjament nħobbu l-Malti, ma still dejjem emmint li il-reġistru, il-vokabolarju tiegħu jista' jwassal għal lirika sabiħa, fil-fatt bla tarf. Interpretazzjoni minn tiegħek mill-aqwa, ma l-lirika hija saħħitha wkoll, ġifieri. Għak naħseb kemm nixtieq ikteb diska ġarba. Inti?
M'għandix idea x'nagħmel. M'għandix idea x'irrid nagħmel. Kif tibda tikteb diska?
Ħanejlek, dana m'hemmx riċetta waħda. Ma l-ewwel il-lirika jew il-mużika? Ħes, again, m'hemmx riċetta waħda. Ehm, fil-każ ta' Bla Tarf, eżempju, jekk ħansemmi Bla Tarf, bnejthom flimkien.
Ma ħudni lura, ġifieri taħseb kelma mbagħad tibda ddoq il-kitarra ma nafx. Le, ehm,
Ara, jien jiena kollox esperjenzajt in terms of songwriting. Kelli sitwazzjonijiet fejn xi ħadd tani l-kliem u ntfajt bilqiegħda fuq il-pjanu u ktibt xi ħaġa. Kelli sitwazzjoni fejn xi ħadd tani l-kliem, tajthom lil xi ħadd u kiteb il-mużika. Kelli amm pereżempju xi ħadd tani l-music u jiena ktibt il-lirika magħha. Ġifieri hemm ħafna modi. Xi ħadd jgħidlek pereżempju suġġett li għandu f'moħħu u mbagħad tkun qegħdin tnej tlieta minn nies flimkien songwriters u tibnuha flimkien. La bħal bħal bħal rumanzi u x'naf jiena min nies u jagħmel struttura u min jaqbad jikteb u Imma

U tagħmel insomma bħal bħal moda tħallat il-lingwi. Eżatt, eżatt.
Isma' hija xaġa kurrenti u meta tibqa' naqra jiena ħi dal-vizzju tal-ħobs. Tal-ħobs.
Jien nipprova nnaqqas ngħidlek issew. Mbagħad is-sos u hekk vera tajjeb. Il-karbs, hawn għandna ritratt ieħor, dan tilibtu jew waħdu? Waħdu qisu jeleb.
Naħseb messaġġ dak biex nitkellmu fuq. Eżatt, eżatt, vera, vera. Jiedda, mhux vera. Naħseb di inti tistaqsini fuqha.
Kieku jkollu hekk mill-esperjenza tiegħek eh. fix-xogħol, you know, like news reporting. Hekk kien xem storja li sallum hekk kważi kważi itħonzju hekk hija xi ħaġa li U baqgħetlek wisq ġo qalbek hekk? Ikun hemm ħafna ta' ġifieri speċjalment meta tmur fuq inċidenti u rapporti li tara ta' kuljum il-kronaka nsejħulha. Ikun hemm affarijiet ħa ngħidlek, pereżempju ċertu inċidenti jibgħatlek messaġġ xi ħadd isma' hemm inċident hemmhekk. U tmur tibda tistenna li jkun inċident normali ma mhux għax tagħmel xi pereżempju jkun xi tifel illum kellna każ pereżempju tajjar tifel ta' tnax-il sena anke tibda tiktibha. Ġifri, affettwawk, għax tibda tgħid Marija Santa anke xi kultant ikunu b'ċikka fil aċċidenti Dik xaġa ta' kuljum, imma naħseb bħala storja nnifisha meta konna morna sena l-oħra, sena l-oħra, il-terremoti tat-Turkija. Konna Council Summit Sitt Brussels u bqajna sejrin minn Brussels għat-Turkija jiena u camera person, Justin u suqna ħafna sakemm wasalna fil-post milqut u tibqa' f'moħħi xi kultant meta nara xi aħbar ta' terremot u hekk l-ewwel ħaġa niftakar fiha għax apparti li tibda tara d-diżastru li jħalli effetti eh, ta' terremot, anka ċertu ċertu rwejjaħ, per esempio, għatman insjarri ħari xammejt, meta fetħu blokka li kienet waqed kompletament, blokka kbar ġiviri daw, kienet waqed kompletament u bdew joħorġu l-isma, il-katavri, u għed wara liħor, u r-riħa li ħarġet, ma nistax nispiegaw, t-tinet ma ninsijaqat. So bħala s-soli naħseb, ġgur mux forsi, dik eh, tibqa Okej, u tara t-tbatija tan-nies u jiġri affarijiet li frankament ħafna minna qasbiss. Noħolmuhom. Noħolmuhom u. Tirrealizza kemm kemm inti xejn għax daw minuta qabel. Mhux hekk, mhux hekk. Min jaf il-pjanijiet li kellhom fil-ħajja tagħhom u min jaf jien naf forsi l-argument li kien għad kemm kellhom mal-raġel jew l-mara jew. Mhux hekk, mhux hekk. Hekk hu, jiġifieri f'ħakka t'għajn komunità sħiħa sfaxxat fix-xejn għax daw vera postijiet enormi imma l-komunità f'dan ir-reġjun żgħir pereżempju qed mir-reġjuni kien viċin is-Sirja qed ngħidlek is-suq fejn fejn is-suq kull ma tara kissir, ġifieri mbagħad kif ġejt Malta niftakar kont qed ninsuq u f'moħħok jibqa' jisu Wara ġimgħa hemmhekk moħħu kisu jibqa' traumatizzat.
Dak la kont qed insuq niftakar jibda nara jidla l-unit strama kienet affettwatni naqa. Eħe, vera, għas nirrealizzaw, ġifieri xi kultant anke bda tgħid ah, terremot hemm, terremot hemm u 70 persuna mitu hemm u mit persuna mitu hemm, xi kultant qastara taqra xi ħaġa bħal din, ma qastara l-umanità u xi tfisser, tkun hemm isek biex idduqa. Veri tiftaħ xin tiftaħ l-aħbarijiet, jekk ħadd fittex l-aħbarijiet internazzjonali dejjem ħassib xi jew xi diżastru naturali jew eh, xi sitwazzjonijiet bħal dawn. Imma stra l-ewwel darba li realizzajt fil-veru sens tal-kelma d-diżastru li ħallu daw l-affarijiet. Eh, zom, zom, zom.
Karozza qoddim garax. Le, mux id, mela min. Stenna. Stenna. Kontest. Eh, kontest. Aħna semmejna li kanna lejl tajjeb sentejn ilu fl-imkien. Sanna xtin sama stampa dik. Eżat, le, le, għal nkunu ċari sawa. Kanna lejl pjaċevoli. Eh, anka dik tisema. Ħriġna bħal żewġ tiħbieb.
Eżatt. Insomma. U.
Kien klab viċin id-dar tiegħi. Id-dar tiegħu. U ovvjament bħala bnidem responsabbli. Għalli eh, kien hemm ġiex drinks żejda u qed l-aħjar ma ssuqx. Ah, ma ssuqx. U ħallejt il-karozza pparkjata fejn kienet. Eżatt.

Le, qatt ma ttojawni. Darba ttojawni.
Qatt ma ttojawni. Imma kelli minn daw il-kummiedi hekk li jkun ċempluli mill-pulizija għax inkun ovvjament ipparkjajt xi mkien li mhux suppost u jagħmlu n-number plate u hekk. Il-qatgħa li tieħu?
Il-qatgħa li tieħu x'għedulek hawn mill-Għassa. Tar-Rabat. Ejja, all right. X'għamilt jien? Eżatt, eżatt, eżatt, vera, vera. Però għalija l-iktar kienet tad-daħk għax int kont qiegħed fuq is-sufan u jiena qiegħed ġol-kċina,
Tixxemx. Mhux hekk, mhux hekk, imma imma inti l-qatgħa li ħadt għax inti rieqed rieqed fil-fond. Jiena qed nara l-mobile idoqq u inti qas biss indunajt li qed idoqqlok il-mobile. U jiena għedtlek, Lea, Lea. Qed idoqqlok il-mobile. Hello?
Aw milla sħarra. Aw milla sħarra.
Walaj qomt, kont nagħmillek il-kafe għax kellek bżonnu.
U ma vera, ta' kif kif ovvjament tinħasad u daw bil għandu għax il-parket qudiem garaġġ għax jekk ikun dak ir-raġel li jkun rid jaċċessa l-garaġġ. Mużek, mużek.
Mela, mela, mela. Ġrat li bil-kontra wkoll, ġifieri, mela, mela.
Kulħadd jiġri to be honest, imma dakinhar inti bżonn għandna bżonn noħorġu waħda. Għandna bżonn, għandna bżonn.
Mhux u news biss. Eh, mhux hekk imma kif tiġri u x-xogħol u l-ħajja tieħu over. Vera, u. Imma però qed issemmi hekk. Jiena issa nisena u nofs arus. Mhm. U Kristin daħlet li xi ħaġa fil-ħajja tiegħi li jiena Qatt ma kelli qabel. Ma kontx naf nippjana. Il-ġimgħa, Christine hija persuna tippjana ħafna. Ġimgħa b'ġimgħa aħna darba fil-ġimgħa jkollna weekly plan. Litteralment. Biex inkunu nistgħu nippjanaw, isma' pereżempju m'għandix għalfejn issajjar jekk jiena Wednesday m'iniex ħa niġi, pereżempju illum qegħdin hawn. Għalfejn? M'għandx għalfejn toqgħod issajjar.

Eżatt, X'ħa tagħmlu? x'ħatagħmel, x'ħatagħmel, eżatt, eżatt. Nistenna li kulħadd Ah, qed jgħaddri. jistenna lili biex il-ġimgħa Eżatt, filgħaxija eżatt. ħa ni- ħa- ħa jintilqu kollox minn idejhom. Taf kif? Imma taf x'jiġri? Tkun imdorri hekk, jiġifieri jiena sħabi li nafhom konna żgħar minn hi mill-Karkar, konna kbirna Mhux hekk. flimkien u u dejjem kienet ħaġa naturali li kulħadd idur fuq xulxin meta tasal tmiem il-ġimgħa. Eżatt. Il-ġimgħa x'ħa tagħmlu guys? Bil-ġis, x'ħa tagħmlu le, mla. Eżatt, Imma mbagħad- bil-għallu xa tissemmi. Eh, Mhux hekk?
Imma mbagħad tipo tinbidel l-affari għax kulħadd isu jimraħ minn relazzjoni minn x'taf. Mhux hekk, mhux hekk, hu l-karriera as in jien pereżempju l-weekend kważi nippreferi ma noħroġx meta ma nkunx xogħol. Nippreferi noqgħod ġewwa sirt. U l-ġimgħa tiġi, il-ġimgħa taqa' żorba, eh, l-għejja ta' ġimgħa sħiħa. Eżatt, eżatt. L-għejja ta' ġimgħa sħiħa meta tasal il-ġimgħa. Ħalli għalina. Però biex noħorġu rridu nippjanawha, jiġifieri rridu noħorġu l-calendar u niftehmu, ngħidu dak inhar ma ndaħħlu xejn. Għandi bżonn naqra.
Ma nagħmlu waħda hekk, nagħmlu waħda klik. Ma toffrix xi konsulenzi u it-tfajla tiegħek forsi tibda tippjana li l-kalendarju. Iva. Eħe wkoll.
Iva, fatti xi ħaġa li qegħdin qiegħed tibniha, imma qed ngħinha naqra mill-ftit esperjenza li għandi jiena. Qed tagħmel training course, life coaching jgħidulu. Aha. Yes. Għandi bżonn. U waħda mill-affarijiet li qed tagħmel huwa time management u li huwa xi ħaġa verament interessanti għax jien qed ngħidlek jiena kont minn ħaġa għal oħra dejjem għaddej gas down bla pjan ta' xejn il-ġimgħa tgħaddi f'saltwet għadda xahar xahrejn tlieta u ngħid imma jiena x'għamilt. Inkun għamilt ħafna affarijiet imma m'għandix rendikont. Eħe, eħe, u taf x'inhi ħaġa tibda timbotta fuq oħra mbagħad pjana sew.
Qatt m'għandek dak is-sense of accomplishment għax kull darba li lestejt xi ħaġa diġà qiegħed f'nofs xi ħaġa oħra jew żewġ affarijiet oħra. Jiġri ħafna, jien ma tantx nippjana, onestament mhux ma nippjanax tajjeb, imma l-affarijiet tiegħi personali, pereżempju ma nafx kemm ili biex immur nimla l-gass tal-AC. Issa tiġi xi heatwave. Tal-karozza tiegħi jew tad-dar? Ta' tal-karozza. Issa tiġi xi heatwave galore. Tkun hemm balla niesan tal-ACs. Tkun hemm balla niesan tal-ACs.
U tagħmel xi siegħa u nofs tistenna biex jimlielek. Jiġifieri dak l-aspett, jiġifieri fuq ix-xogħol u hekk orajt, imma meta niġi għal affarijiet tiegħi personali, anke pereżempju biex immur nixtri ħwejjeġ, dejjem ngħid iwi issa ħa mmur, issa ħa mmur, issa ħa mmur, se poġġi bil-qiegħda, mbagħad nasal id-dar, tiċċilja, tidħol f'dik il-vena ta' ħsieb tgħid. Nifhmek hi. X'għan Netflix, nixtri xi ħaġa. Eżatt, għandi l-karozza l-aħħar snurejk il-karozza jiena minn ġewwa. Hawn x'hawn hawn. Dan x'sena tiegħi?
Covid?
Well, I mean, jew xi ħadd qisu għandu riħ u qed jieħu kikra te u Ma nafx għalfejn immort għal Covid l-ewwel ħaġa. Ma nafx qas jiena. Fissjoni. Jien naf tbati bis-sajn.
Eħe, ta' nbati. Naħseb ma nistax ma tbatix dal-pajjiż għax kultant Ikun hawn istra, speċjalment meta jkun hawn it-temp ġej mit-tramuntana tal-Afrika, men. Jista' jibda tħoss meta jkun dak it-temp hekk ġibli toħroġ barra jista' jkun ġew djun. Ejja.
Taf kif tgħid? Jien bħalissa qiegħed naqa' hekk. Bħalissa qiegħed hekk?
Mhux mhux hawn. Qed noħu nifs minn hemm nieħri imma għandi isu blockages. Noħu naqa' blockages ġewwa wara hekk. Imma sibt sistema tajba biex norqod. X'tagħmel? Tagħmel dan hawn it-Tiger Balm hawn. Aha. F'Imnieħri, eh? Mhux hawn. F'Imnieħri, eh. Hekk, jiġifieri ndaħħ nagħmel ring ġewwa. U tiskandi dik ir-riħa taf kemm hi qawwija. Taf li mhu Tiger Balm inti dak li jkun. Su eucalyptus hekk. U ovvjament tibda tiftaħ hekk, tiftaħ, tiftaħ. U bis-saħħa t'hekk ma nonħorx. Ew tonħorx ukoll.

X'qed jiġri għalfejn titkellem waqt filgħaxija, jien ma kontx għaddej ma kontx naf li nitkellem filgħaxija x'ovvjament. Id-dar. Ommi ġieli kienet tgħidli meta konna żgħar kont kont nitkellem u hekk. Imma inti torqod f'kamra għalik id-dar? Kamra għalija.
Imma u mbagħad niżżilt app li tirrekordja meta inti titkellem, jiġifieri tibqa' hemmhekk silenzjuża matul il-lejl kif tħoss li hemm sound fil-kamra tirrekordjah. U qed ngħidlek. l-iktar affarijiet random li qatt tista' timmaġina f'ħajtek. U affarijiet li jibdew joħorġu mill-kuruturi memori li tkun insejt, għalhekk jaffaxxinani l-moħħ, għax memori li tkun insejt. Pereżempju, ġiri toħlom fuq xi ħadd li tkun l ma taraħ snin. U bl-ebda mod ma jkun konness mal-preżent tiegħek, ma tibda tgħid ma kif ġini f'moħħi. U naffaxxina ruħi fuq dawn l-affarijiet. Naqra fuqhom. Imma issa waqaft naqra għax kull ħolma Alla jbierek għandha interpretazzjoni. Għandha, mela, mela, mela, mela.
Għandha interpretazzjoni, mbagħad nagħmel xi ġurnata noverthinkja, nibqa' naħseb u hekk. Tifhimni, fil-verità, it's Hawn minn hawn ħafna counter arguments għalih dan is-suġġett, hawn minn jgħid li huwa brain dump, hmm. ġifieri inti dak il-ħin il-moħħ ikun qed jiffiltra u qed jipproċessa l-informazzjoni mill-ġurnata ta' qabel. U peress li inti tkun qiegħed fi dream world like ma tistax il-moħħ konxju you know jissistemizza kollox, inti tkun qiegħed subconscious mind. Jiena nemmen li imma u xi ħaġa li nemmen ħafna fiha hija li meta tqum qabel torqod u meta tqum l-agħar ħaġa tista' tagħmel u jiena nagħmilha dil-ħaġa hija li tuża l-mobile. Anke jien nagħmilha.
Jiġifieri kif inqum l-ewwel ħaġa nħares lejn l-arloġġ. U mbagħad nispiċċa Instagram, Facebook, bla bla bla, mill-ewwel. U l-moħħ ikun għadu f'delta mode, ikun jgħid mod li jekk inti dak il-ħin taħseb fuq xi ħaġa u timmedita tista' il-ġurnata tbiddilha l-korsa kollha. Din qrajt fuqha tal-mobile filgħodu u nixtieq nixtieq ngħid li ħa nibda u nipprova biex imma ħa ngħidlek u Forsi tifhimni inti, bil-mod ta' kif huma llum il-ġurnata l-affarijiet, qisek WhatsApp m'għadux, għalija WhatsApp m'għadux mezz ta' komunikazzjoni. WhatsApp qered il-linji ta' x'inhu mezz ta' komunikazzjoni, ta' x'inhu mezz li ħa naħdem għax-xogħol bih u x'inhu mezz li ħa nużah biex nikkuntattja l-familjari, l-ħbieb u qraba tiegħi. Ġifieri, ġifieri meta ħa nqum, ovvjament meta nqum nagħmel waħdek. Għax hija naturali, nixtieq ngħid li meta nqum ma nagħmilx waħdek fuq il-mowt, ma dik li nagħmlu. U ħadd ara messaġġ, jista' jkun messaġġ ta' sieħbek, jista' jkun messaġġ tal-imgħallem tiegħek, jew jista' jkun messaġġ ta' ta' xaġa li xrajt inti, ġifieri bla ma trid qed jimbuttak, ħajjatek qed timbuttak biex tuża dan il-mezz ta' komunikazzjoni, ġifieri. Inti isek WhatsApp person hekk l-iktar li tuża WhatsApp. WhatsApp u naħseb qas Facebook ma nuża daqstant, ħankun onest. WhatsApp u Instagram naħseb li iktar nuża. Instra.
U TikTok. Jien TikTok xej per eżempju.
Irrid nfakkar li l-nifsi biex nidħol fuq TikTok. Jien meta ħareġ TikTok.
Tuli tal-18, 19 year old set tista' tledda jagħmel tliet snin u mhux ħoqgħod nagħmel is-sfin jien fuq TikTok. Mhux U spiċċajt qabel ma norqod siegħa satej, imbagħad bdejt ngħid man-nies li le jien kellna men siegħa satej qabel norqod, imbagħad spiċċajt eh, anke ġieli nkun qed eh, ma xi ħadd hekk mdażejrek. Ġifieri eh, u l-algoritm tiegħu amazing, eh, ġifieri. Nara video 3 seconds u ma bdaqgħod bdejt li eżempju 3 second videos. Le, per eżempju nara 3 second video u nibqa' narah kollu. u jkun unika video minn sensiela li rajt kollu. Mbagħad f'daqqa waħda jibda jittella' ruxma ta' videos l-istess. Dak l-istil.
Eħe, u
issa kariż u hekk u jiġifieri. Għażi kollox ħadd jabgħatlek reel, imbagħad tibqa' tara reels. Mhux hekk, mhux hekk, nifhem qed ngħidlek, jiġifieri jiena fuq dil-biċċa tax-xogħol ġlieda biex nieqaf. biex nieqaf nara għax jiena qisu minn reel ukoll ġieli ħadt idea għal show, ġieli ħadt idea pereżempju għal xi ħaġa biex insajjar id-dar, ġieli ħadt idea ta' tip ta' date li nista' nagħmel, ġieli ħadt idea, you know, ġifieri, ovvjament ikun hemm garbage ukoll u tarah għal kurżità u titħajjar, it's like, imma jiena proprjament x'ħadt minnha din li għadni kemm rajt issa? Imma jintefa' moħħi onestament. Hawnhekk hawn qed ikompli iqelleb fake news. Dik bħal tal-garaxx li pparkjajt quddiem il-garaxx fake news kienet. Fake news mhux ta' vera? Di konna qed nitkellmu fuqha. Il-lelu.
Il-mobile.
L-iPhone. Ħarejlek hawn riċenti di tal-mobile. Actually funnily enough. Hemm app fil-mobile tipo l-screen time. U għamiltha goal miegħi nnifsi biex innaqqsu.

14% up from last week. U kemm hours?
5 minutes. Kemm? 4 hours 5 minutes. Ġifieri 4 hours 5 minutes mhux ħafna ta'. Ma still. Fis-sens jiena kien mm. niftakru kien xi 8 and a half hours. Tiegħek kien ikun xi 8 and a half hours ta'. Mela mela.
Mela kont tidħol bil-fejsa fis sodda. Ma konnu saħ ħafna, le ma konx le, ma konnu saħ kollu nużaħu. Kollu nużaħ. Jiena anka nikteb Tant kemm ġiet naturali nikteb fuqu li jekk ħammur press conference u nikteb fuq il-mobile. Jien naħseb naqset li ħafna issa għax nuża aktar il-laptop u hekk, ġifieri ġifieri xorta ċikku briku. Darba waqfitni maġistrata, kont il-qorti qed nirrapporta fuq każ u qatli inti eżattament x'qed tagħmel hawn, kollu fuq il-mobile. Għedtilha nikteb qiegħed fuq il-mobile. Qatli mela tiktbu fuq il-mobile issa. Thank you.
Thank you so much. Il-Ġordan, meta konna morna l-Ġordan, kienu għamluħ il-ħaruf. ħafru ġorramel. Nizlu jisa worma, mm. jew whatever, xi tkun. U jisajr ġo fija. Yes. Ġol pit.
Anka l-Libja, l-Libja ħat ħaruf. Eh, ġol pit. Ġol pit, tej, eh, sa.
Ħadt ħaruf tal-bliet.
Jiena nħobbu, eh, u sirt inħobbu meta sifirt dawn il-pajjiżi u hekk u doqtu u x'naf jien u jisek dik xi ħaġa ġobni mis-safarexx, idduq istra ċejn differenti u llum il-ġurnata jisek anke hawn Malta ssib ħafna ċejn differenti. Għadni kif mort l-aħħar darba, Thai, qatt ma kont mort. Very nice. Il-ħaruf.
Sa jmux xifen tal-Asian, li sushi. Vera, jew? Għax iż-żejt, jena għagġani iż-żejt li kell. Imma, zom, Asian food, il-deep fried u ek, u Asian food kummerċali, sawa? Ġifiri, il-Chinese sa 15 sena ilu, dak ikissinni. Kollox moqli u xnafjena. Pero still, minix jena tini għagġinu pizza. Eħeħe. Nejx fuqom.
Taljan intemela, Mediterranju. Mediterranju.
Mux Taljan, u inċ tiġi? Jena fej jitħol li kell, bnidem mudi ħafna. Per esempio, anka ma tajsaqsuni, xin id-diska favorita tijak? Jew xi stil ta' mużika l-iktar li tħobb? Jien moody ħafna. Xi diskavurita tiegħek?
Le, vera, m'għandix.
Faħħili issa, jgħid. Għax jiena kif taqbad tgħid, skont il-burdata li nkun għaddej minnha. Eżempju bħalissa qiegħed naqra iktar moħħni li nkun healthy. Allura awtomatikament ikel li vera nħobb bħalma huma burgers, chips, affarijiet moqlijin. Nieħu meta nikolha ħa nieħu pjaċir biha imma wara ftit minuti ħa ddejjaqni. Taf xi weġġa' jien? Suru qatlek liemek? Laqa xej. Ma nafx kon sidajt.
Meta nordna burger, per eżempju. Eh. Kulli bżonn hekk, jien għandi bżonn. Laqa comfort food tajjeb. Eh, eh, eh. Nordna burger u ma tissodisfalekx il-kriterji. Il-kaloriji kollha xej.
Cheat meal għal xejn basically. Bażikament ġrat li l-bieraħ, sewwa filgħaxija. Ħerqan nsemmiha. Għax għadni frisk mid-diżappunt. So. X'kien kif kienet l-istorja ġifieri? Le, to be fair ordnajt burger u bqajt inżidha għal affarijiet. Eh. Żvijajt naqqa' mill.
Ma xiex per esempio hekk minn fuq minn fuq app hekk id-delivery. Biex ma nagħmlux reklami, sewwa. Eh. Xej, u kien hemm option biex iżidilha u tiġi mostru dil-burger u ġiet mostru. Imma mbagħad tant kemm ġiet mostru li tipo overkill. Ja.
Taf kif?
La Maltija ġifieri.
Burger da zblokka flex kien fiha.
Kellek permess? Eh? Applikajt għal permess? Kien naqsama minn nofs.
Isma', jiena ma niltħaqx bik fuq dil-ħaġa għax jien għajnejja akbar minn żaqqi. U kemm inni nagħmel il-fasting iktar u iktar. Inti fasting?
Minn kajja tnagħmilha? Sibta tajba ħafna.
Fatt l-ewwel ikla di tiegħi. Bil-fasting li ġrali l-istonku ċkienli. Allura għadni ġieli naħseb bil-moħħ ta' kif kont qabel. Jiġifieri li ġiex burgers niflaħ nikolhom. U tiekol ġiex burgers.
Tkun bil-ġuħ.
Ġiex burgers vera. Ġiex burgers biċ-chips magħhom. Naħseb qatt ma kilt ġiex burgers.
Bid-diżerta.
Le jiena kont niekol, ħafna kont niekol. Imma ovvjament beda jirrefletti hu, ġifieri bdejt nexxin, one. Bdejt inħossni drained, is-sena l-oħra sibt il-pressjoni għolja. Vera. Mela, mela le.
Jiena s-saħħa tiegħi tajtha bis-sieq. Jiena dik hi d-droga tiegħi.
L-ikel.
Jiena d-drogi hekk qatt ma missejt. Imma l-ikel dejjem, jiġifieri ġlieda biex ma nikolx. Jiġifieri għadni sal-lum inkun qed nittrejning u qed nikol sew, kif nara ikel li nħobb, jaqbadni hekk, naqbad. Għalhekk tittrejnja?
Nittrejnja, mhux regolari daqs kemm kont, imma nipprova darbtejn tlieta fil-ġimgħa nżommha kemm jista' jkun. Imma li rrid ngħidlek bdiet għal fasting hekk li għajnejha hemm ikbar minn żaqqi. Inkun għax inkun per eżempju ordnajt ħafna iktar milli kemm niflaħ niekol illum.
Jien dik ftit li xejn nagħmilha għax inħoss guilt kbira meta naħli l-ikel, l-iktar ħaġa li ndejjaq nagħmel, nordna l-ikel u naħlih, il-ħaġa li ħa nagħmel l-ikel tweġġagħni minn ġewwa. Imma Imma nifmek tal-fasting, għax jiena waqaft mhux ma nagħmilx fasting as such, imma jien għandem jisu mit-8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija standard, imbagħad ġieli tkun iktar ġieli tkun inqas, imma bħala regola ġenerali 12 siegħa jisu kuljum. U qabel kont nikol f'nofsinhar, nieħu xaġa filgħodu, f'nofsinhar u filgħaxija, u filgħaxija ovvjament, l-ammur id-dar, nħaseb jisiru l-10 u tikol. Waqaft nikol filgħaxija u sirt nikol ikla waħda biss. f'nofs il-ġurnata u inqast. Inqast ġifieri 10 kilos. Hekk biss mingħajr ma nitrejni xi ħaġa. Issa nixtieq nibda nitrejn nagħmel xi ħaġa xi forma ta' training sewwa. Imma Biex tibbalkena, le
imma onestament biex tiżvoga. X'inhi r-raġuni xtieq titrejnja? Għax dik tagħmel differenza sħiħa, taf. it-tip ta' training li ħa tagħmel u hekk tagħmel differenza Biex, x'inhi raġuni. biex kemm jista' jkun ma jkollix jkollix il-mobile f'idi. Jew ma jkollix l-attenzjoni tiegħi fukata fuq xi ħaġa biss, waħda hekk u taqta' mill-ġurnata tax-xogħol, għax frankament il-ġurnata tax-xogħol kif inhi. Tiġri barra, mal-kompjuter, mobile, whatever, jiġifieri kemm jista' jkun moħħi jkun għal inqas siegħa, siegħa u nofs. Imma rrid xi ħaġa, jiena I get bored, jiġifieri l-gym Għajk il-ball li jizri, xi ħaġa hekk naqa'. Mustra.
Naqa' hekk.
Unboxing ma sax immur, ma sax immur jekk naqra xi daqqa. Ma tmur taqra l-aħbarijiet, xi black eye hekk. X'nista' nagħmel? Isma' hemm ħafna ta' affarijiet, jiena l-iktar li nsib tajjeb daqskemm nieħu gost, immur fuq xi beach u nagħmel workout fuq il-beach. Għaliha l-isbaħ ħaġa tkun. Meta fuq il-bib.
Mela.
Tkun qabel ma telgħet ix-xemx hekk, tasal tkun għadha qas telgħet ix-xemx. U intu tagħmel il-workout hekk bil-mod il-mod qed tara x-xemx tiela' u hekk. Diġà qtajt li qalbi tqum qabel ix-xemx. Għalfejn? Sa tbiegħda velaċi jekk nibda nqum qabel ix-xemx. Nispiċċa sa tlieta waranofsinhar naqa' żorba. Le, mhux hekk.
Jien nagħmilha Għax warnofsinhar ikolli naqra gap bejn ix-xogħol u meta mmur indoqq. Allura ngħid nista' pereżempju. Bħalissa wedding season jaf kif għaddej.
Allura ngħid filgħodu, le din fis-sajf ma jirnexxilix nagħmilha iktar il-mezzu nagħmilha li mmur filgħodu mmur il-beach, immur ħafna drabi r-Riviera fejn hemm ħafna taraġ. Allura nitla' u ninżel it-taraġ u mbagħad nagħmel workout hemm fuq is-simenta, nerġa' nitla' dan. U mbagħad fl-aħħar kif inlesti, naqbeż waħda l-baħar. Tiffriska daqsxejn, tixxotta, kafè minn hemm fuq. Kafè minn hemm fuq. U nerġa' mmur lejn id-dar. Dil-ġimgħa mort u hekk għedt għedt da taraġ.
Isma', ma nafx min hu l-perit ta' dak it-taraġ, eh, però, jew min għamlu dak it-taraġ, imma għandu bżonn naqa' restructuring, eh. Tafx x'ġietni f'moħħi għax jekk misshom jagħmlu zipline. Għax inkonsistenti. X'buzz. L-għażż ta' moħħi qal missu jkun hawn zipline hawn. Biex għall-inqas tinżel.
Tiddendel. U darba tlajtu b'barbecue dak, u qatt ma ninsiha din l-esperjenza. Tlajt, tlajt u lura, nżilt tinżel? Nżilt ninżel u mbagħad offrejt lil xi ħadd biex nerfa' l-barbecue, ma kienx xi barbecue ġifieri minn hawn u faċċata, imma. Żejjed, hu mhux il-weight tiegħek. U qed ngħidlek sa nofs waqaf xi tliet darbiet fit-toroġ. Mustra. Spiċċa għandna l-istampi?

għax. Tħobb tħallat bejn iż-żewġ modi. Jien nħobbhom is-suits ħafna ħafna u speċjalment għamilt tliet snin brand ambassador tal-Vortex, you know like sabiħ għax meta tmur u għandek is-suits differenti, għandek l-ingrafajiet differenti, ġfuf, żraben, you know casual, li jkunu suits imma naqra iktar casual, Vera sabiħa. Mbagħad innutajt li kull ritratt li għandi dejjem bil-ġlekk. Aha, ukoll, ukoll. Li mbagħad pereżempju fis-sajf, fl-aqwa tas-sajf, mhux se tilbes ġlekk. Tifhem? U kont niġi nispiċċa nħossni qas kelli x'nilbes fl-aqwa tas-sajf. Ehm, U fil-verità, kif qed tgħid inti llum. Illum eh? Mhux ħafna ritratti. Le, ma meta persi kont brand ambassador bil-fors kien ikolli nħu ritratti ntellaqhom. Le ma l-punti għali kelli gwardarobba, jien għandi gwardarobba għandi section minnhom kollha suits. Fimt ġifieri kuluri differenti tas-sajf, tax-xitwa. Fimt nibda ngħid ma doffi. U mbagħad casual kont neħel, ma nkunx naf x'naqbad nilbes. Imma luckily din l-aħħar sena qed nordna aktar pereżempju naqra online u pereżempju naqra t-shirts, naqra baggy u nkun iktar komdu, iktar relax, qed tifhem? Jiena dik li qabel ikollu pjaċir nilbes ġlekk. Imma llum il-ġurnata peress li nkun ħafna fi ġlekkijiet u x'naf jien, isni meta niġi biex noħroġ jew hekk, pjaċir il-kumdità. Per eżempju, t-shirts, ma qabel qaskun, ma nx kont nħares lejhom, to be honest. Ma l-lum il-ġurnata jisnejt, u specialment fis-sajf kif tissemmi. Mux hekk.
Imma he, ġbuni ħafna. U x'tilbes tiktar ma t-shirts, is-sikkati jew loose, hekk baggy? Triq tan-nofs, għala sikkati jisni kif ġej minn Tlet sigħat ġim u laqqas.
Laqqas begi jekk se kemm hemm.
Sni hemm hemm. 2000. Sibha issa reġgħu moda għax rajt dawk li jiset li meta kont żgħir kont niġġieled mommi biex ma nilbis li kont ħadd mandħuti. Eh. Għax jiena żgħir allura kull sena kont nirċievi barf ta' ħwejjeġ mandħuti. U l-ġimgħa rajt, eh, kont qed nara la Violent u daħal wieħed u daħal ġin sandu ħafna eh, għandu ħafna bwiet. Yes, naflu.
Dawn reġgħu ġew moda. Qed jiena nipprova nkun avventuruż and I bridge between x'inhu moda llum u x'kien moda imma u hekk żgur li le mhux se nilbes dal-qalzieri daqs kemm iġġilidt momi biex ma nilbsux. Dawk tal-blu denim. Jekk ħafna bwiet estra. Sakemm tagħmel xi drive by. Il-moda ddur ħafna wkoll, però nemmen ukoll li jkun anke l-karatteristika tiegħek ta'. Għax il-fażi li tkun għaddej minnha, jien għaddejt minn fażi, is-suits kienu mod kif lili nħossni pulit u nħossni nista' nirrappreżenta x-xogħol tiegħi fis-solar panels, allura meta timmur għand in-nies nħossni nilbes pulit, you know, like qed nitkellem fuq investiment ta' ċertu flus, qisek mhux se tmur b'tixert imqatta' jew tixert baggy u bil-jeans u hekk. Għalkemm illum inbidlet ukoll xi għax illum issib. U f'għadd hekk kont se ngħidlek, illum il-ġurnata nagħmel hekk. Għax inkun għaddej minn meeting tal-mużika għal meeting tax-xogħol għal ħaġa oħra u ngħid le x'għa nagħmel ħa mmur l-istudio bis-suit għax wara għandi. U mhix komda. U mhix komda u hekk. Allura bdejt qisni nsib naqra t-triq tan-nofs. Jien ma jogħġbunix dawk il-polo shirts. Ma jogħġbunix dawk it-t-shirts blond, eh. Iżommu sħana wkoll. Ma, ma jogħġbunix, mhux l-istil tiegħi xejn, jiġifieri. U li spiċċa jiġri, allura bdejt ngħid mela t-shirts, u nsibt t-shirts plain, imma komdi, jeans, u, u hekk ħa mmorru. U f'ġurnata waħda ġieli nkun għamilt appuntamenti tax-xogħol, mużika, bqajt sejjer inkanta xi mkien. Ma jkunx tieġ sewwa, jkun tkun xi ħaġa iktar easy u casual. U nkun għamilt littament ġurnata sħiħa, nkun mort intervista tat-television bih ġurnata sħiħa. Ġifieri jekk narawk b'dat-t-shirt ikun rak ġurnata sħiħa. Ovvjament mhux fl-aqwa tas-sajf sewwa, mhux fl-aqwa tas-sajf ġol-karozza dejjem ikolli. Il-materjal jgħallem ukoll, jiena l-ewwel inħares, ma rridx inħares lejn il-look iktar lejn il-materjal għax anke smart clothing, jiġifieri hawn ħafna suits ilbiesi u x'naf jien, magħmulin minn materjali li jaħdmu kontrina fis-sajf, ġifieri viskos, poliester, li jżommu sħana fihom infushom u l-materjali organiċi bħal huwa kotin u xnafjien. Ehm, Skanta differenza li għamlu, apparti li jservu kum mhux xejn libsa li għandu missieri li kien xtara 40 sen ilu għadha tal-ekwali, mbagħad xi drabi tixtri u tord online xi libsa. Wara xi tliet darbiet tisfaxxa fix-xejn. Hekk hu. Dik interessanti, eh? Bla tarf? Sen niftakar. Eh, sen, għax naf bieċa mill-lyrics.

Ħassar ta' Isma' Edison. kompli aqra l-aħbarijiet. Ħassar ta' Edison.
Imnallajtu għomlok fuq il-prompter il-kliem li trid taqra naħseb.
Vera. Vera, ħa ngħidlek. Li. Ħassar ta' Edison. Isma' nispera ma nagħmlux xi sentejn oħra nistennew biex nerġgħu niltaqgħu, eh, sa? Vera.
Isma', ehm, għax Vera tħares li, ma tħares li, għaw tizidu. Eħe, jena nkun nishtiq li nduq naqa minn kollox, imma isni qed niddejja għax naqra cringe li nidħollok ġol plat. No, for sure. Duqa. Tafx, isa, isa ħelwa ta' tork, ek, titi duqa? Jina lek offri, lek, to be honest. Eh, fimtek, fimtek. Ġvidi, carrot cake, inti rajtu, deconstruction.

Bla tħarfek.